Böyle meraqlı multfilmden soñ, ürmetli seyirciler, biz yayınımıznı devam etemiz. Şimdi bizim studiyamızda, adet üzre, musafirimiz buluna. Keliñiz, onnen tanış olayıq. Elbette, aziz teleseyirciler, mına Tasil künü dedik. Bu afta devamında ve, elbette,

Sabalarıñız farqlı olamı?
Sabalar farqlı olmay. Eger işke azırlanmaq kerek olsa, yani qoranta olğan evde, bala olğan evde er vaqıt işke azırlanamız, bala mektepke, men aqayım işke. Raatlıq künleri, ebet, biraz yuqlaymız, biraz raatlanamız, işte. O qadar farqlı olsa, bilmeyim, belki de farqlıdır. Kitaphane saat doquzdan çalışmağa başlay, doğrumı? Da, doğru.
Kitaphane saat doquzdan çalışmağa başlay, saat altıgace biz çalışamız. Bazar ertesi, cuma künü ve bazar künü çalışamız. Saat birden ekigece bizde işte ülelik teneffüsimiz ola. Asıl soñki vaqialardan tarif etermisiz? Neler olıp keçti, neler bar edi? Oo, neler keçti. Çoq şeyler olıp keçe kitaphanede. Meselâ, cuma künü, raatlıq künü olğanına baqmadan, kitaphanemizde Noç iskus degen tedbir keçti. Söyleyim böyle, bu vserossiyskoye aktsiya, yani umumrusiye, Rusiyede, bütün Rusiyede olıp keçken böyle bir aktsiya, Noç iskus. Onıñ devizi, şiarı, Vremya sozdovat. Ve bu, biz ise mına azırlağan tedbirlerde bir çoq böyle küçük platformalar oldı. Birinciden, meselâ, bizde poetiçeskiy sbornik, yani şiiriy cıyıntıq, onıñ müellifi Gülnara Qırım, yani Gülnara Sefedinova. O, yazıqlar olsun, erte vefat etti, bir yıl ögüne, bir yıl evelsi. Elli üç ğaliba yaşında edi, amma ğayet istidatlı bir insan. O, em şiirler yaza edi, em muzıka uydura edi, yaza edi, em de özü yırlay edi, yañı gitarağa, gitarada özü yırlay edi. Soñra ise bizde Prezentatsiya odnöy kartini dep adlandırılğan böyle bir küçük tedbir oldı. Bu tedbirde biz Seit Halil Osmanovnıñ Nostalgiya degen resimini taqdim ettik. Neçün bu resimni? Çünki bu resim bizim hadimimizniñ evinde bulunmaqta. Bu hadimimiz evlengende, çoq yıllar evelsi bu resim oña toy bahşışı olaraq berildi. Çoq yıllar devamında bu resim böyle bir belgisiz edi. Yani adamlar köçtiler, başqa bir yerde yaşadılar, bu resim başqa bir yerde oldı. Amma yaqınlarda olar, o, bu hadimimiz istedi, Dilâra hanım istedi bu resimni böyle bir çerçivege, ramkağa qoymağa ve tükânğa barğanda anda böyle apansızdan Seythalil Osmanlınıñ qızınen tanış oldı. Böyleliknen biz istedik bu resimni işte böyle kütleviy şekilde, tantanalı şekilde taqdim etmege. Sağ oluñız, meraqlı bu suretten al ve. Daa, daa devam eteyim, biz bu, bunen daa bizim tedbirlerimiz bitip bitmedi, doğru. Kitaphane soñki vaqıtları pek çoq kitaplar elde etti, yani satın aldı ve bu kitaplar yavaş-yavaş işte fondğa kirsetile, katalogğa kirsetile ve. Ebet, bu endi sanatnen bağlı olğanı, gece olğanı sebebinden biz sanatnen bağlı yañı kitaplarnı da taqdim ettik. Sizge böyle aytayım, otuzğa yaqın sanatnen böyle bir zemaneviy şekilde, balaban şekilde pek meraqlı kitaplarnı da taqdim ettik. Soñra böyle bizde bir interaktiv keçti. Biz, bizge kelgen İşte, adamlarnen, musafirlernen viktorina keçirdik, işte, kino baqtıq. A viktorina ne aqqında edi? Kene de sanatnen bağlı.
Aytıñız, mına endi bu afta, men bellesem, tasil künü, dünyaviy kün olaraq qayd etile. Ve bizim kitaphanemizde neler olıp keçecek?
Amma kene de, baqıñız, tasil degende, tasil künü, ebet. Amma noyabr beş künü, endi çoq yıllar devamında qırımtatar sanaatı ve yazı künü dep belgilendi ve qayd etile. Bu sene de qırımtatar, İsmail Gasprinskiy adına qırımtatar kitaphanemizde de bir sıra tedbirler keçecek. Tedbirler sekiz, doquz ve on noyabr künleri olacaq. Ve bu tedbirler, kene de qayd etem, qırımtatar yazı ve sanaatınen bağlı künler. Lüyna hanım, bağışlarsıñız, şimdi bir daqalıq pauza, soñra ise devam etecekmiz. Ürmetli seyirciler, sizler içün reklama, soñra devam etemiz. Biz devam etemiz. Ürmetli seyirciler, şimdi bizim musafirimiznen subet devam ete. Doğru sözlerni aytasıñız ve men belesem hatırlatmaq kerekmiz, bugün bizim studiyamızda Elvina Abhairova ve Seit Memetova İsmail Gasprinskiy adındaki kitaphanesinde oquyıcılarğa hızmet kösterüv bölüginiñ hadimi. Elbette, Elvina hanım, mına, biz bu tedbirler aqqında aytqanımızda, esas mevzusı bu tedbirlerniñ, bu afta devamında keçecek tedbirler, bu elyazmalarğa bağışlanğan, yañlışmasam, ve nasıl bu tarihke baqanımızda, bu elyazmalar künü olaraq sizde kim birinci olaraq teşebbüsni qoydı ve neden başlap siz bu künni qayd etip başladıñız? Böyle deyim, elyazmalar künü degil, yani qırımtatar yazı ve medeniyet künleri. Endi, yañlışmasam, yedi yıl devamında teşebbüsçisi, işte bu künlerniñ teşebbüsçisi, elbette, İsmail Gasprinskiy adına Qırımtatar Milliy Kitaphanesi olıp çıqtı. Ve bu ğayeni, bu künlerni qayd etmek ve tedbirlerini keçirmek Bu ğayege, birinciden, qol tuttı bu bizim yazıcılarımız birligi. Amma daa evelsi, ebette, Medeniyet nazirligi qoltutuvından bu keçmez. Yani Medeniyet nazirligi buña qol tutmasa, bu tedbirler keçmez. Demek. İlk evelâ bizim böyle bir partnörlarımız, bu Medeniyet nazirligi, Qırımtatar yazıcılarınıñ birligi, Maarifçi assotsiatsiyası, Ansambl Qırım, bizim universitetlerde çalışqan qırımtatar filologiya kafedralarınıñ ocaları, talebeleri, cemaat teşkilâtları ve cemaatçılıq özü, yani halqımız.
Köremiz ki, şimdi kitaphanede bir çoq öyle tedbirler keçirile. Siz aytqanıñız kibi, filologiya bölüklerinen ocalar keleler, bir çoq meraqlı malümatnı tarifleyler. Talebeler aqqında eger aytsaq, talebeler nasıl qatnaylar, neler yapalar, asıl da talebeler yardım etelermi?
Böyle deyik, biz şimdi informatsion tehnologiya devrinde yaşaymız. Elbette, yigirmi yıl evelsi, atta on yıl evelsi biz oquğan zamanları böyle bir imkânlar yoq edi. İnternet, kompyuter, bilmem, Wi-Fi, qollarımızda planşetler ve ilâhre, ve ilâhre. Endi insanlar qalemnen yazmaqnıñ unutalar, unutmağa başlalar. Çoqça endi mesej yollaylar. Ve bilesiñiz, ebet, biz oquğan vaqıtları biz kitaphaneden, doğrusını aytsaq, çıqmamız, çıqmadıq. Bu menim sözlerime işte isbat Leyla hanım da olur, Gülnar hanım da olur. Çünki biz daimiy oqucılar edik. Şimdi, ebet, internet bar, kitap oqumaq endi böyle bir soñki nevbetke keçti, böyle deyik. Amma kene de bilgen adamlarnıñ fikrine köre, insan ne vaqıt oqumasa, o vaqıt tüşünmege bitire, yani tüşünmey. İnsan eger oqusa, o vaqıt o tüşüne. fikir ete ve fikirlerini raat-raat bildirmek mümkün ve oqumasa bilgi almay. Yani bilgi bu er şey, bu bilgi bu bir esastır, insan ayatınıñ bir esasıdır. Onıñ içün, ebet, talebeler keleler, çoq şükürler, ocalar vazife bereler. Talebeler mına şimdi biraz programma aqqında da aytma aytmaq ister edim. Bizde doquzında togerek masa olacaq, bağışlañız. Tögerekmasa olacaq, Tögerekmasa Yusuf Balasağunlı ve onıñ Qudat Qubilik destanına bağışlanacaq ve böyle bir teşebbüsni, istegini, iştirak etmege istegini, sağ olsunlar, Tavriya, şimdi Tavriya akademiya, Qırım Federal Universitetiniñ qırımtatar filologiya bölüginiñ ocaları, talebeleri, bizim Qırım Devlet Müendislik pedagogika universitetiniñ qırımtatar tili ve edebiyatı kafedralarınıñ ocaları, talebeleri, işte studentleri, Bakalavr, bakalavr ve magistr derecesini alğan, oquğan talebeler, studentler olar da istekni, böyle bir istek bildirdiler, yani çıqışlarnen bulunacaqlar. Ve bu tögerek masa tek bala sağumluğa degil de, asılında qırımtatar edebiyat inkişafına ve qırımtatar tiliniñ, yazısınıñ inkişafına bağışlanacaq. Amma böyle bir bala sağumlu dep adlandırdıq ve bala sağumluğa Qudatqubilikke bağışlaymız, çünki bu, ebette, körümli bir eser, körümli bir şair ve böyle bir eser, biz da yaqında Nariman ocanen laf etkende o degen edi, yazıq ki, soñki, demek, on birinci asırda yazılğan olsa bu eser, soñki on asır içinde böyle bir Edip, yani didaktik, ensiklopedik eser daa yaratılmadı. Böyle bir şaqa şeklinde işte keçti. Mümkün olsa, sizge biraz programma aqqında tarif eteyim. Ete, buyurıñız. Da, mümkün. Baqıñız, noyabr sekiz künü saat onda bizde kitaphanemizniñ çerçivesinde, kitaphanede, kitaphaneniñ oquv zalında böyle bir tantanalı açılış merasimi olıp keçecek. Merasimge biz, ebette, ziyalılarımıznı, oquyıcılarımıznı, daimiy oquyıcılarımıznı, musafirlerini davet etemiz. Ve böyle bir sır açayım, açılış programmasında böyle bir taqdimname olıp keçecek. Er yıl kitaphanemiz böyle künlerge, yani qırımtatar medeniyeti ve yazı künlerine bağışlanılğan otkritkalar azırlay. Keçken sene bu otkrytkalar, yañlışmasam, umumtürk ve qırımtatar yazma abidelerge bağışlanğan edi. Siziñ hadimleriñiz, mühbirleriñiz kelip reportaj çıqarğanda bu bu otkrytkalarnı biz çıqarıp kösterdik olarğa. Süjette keçkendir bu resimler. Bu yıl, böyle deyim, qırımtatar hanlıq deviriniñ şiiretine bağışlanıla. Amma nasıl olacaqlar olar, nege emiyet bereceksiñiz? Nege emiyet berecekmiz? Elbette, hanlıq devirinde icat etken şairlerimizniñ icadına emiyet berile. Yani bu birinci milliy giroy Han, Borağazı giroy Han, Aşıq Ömer, amma o qadarlıq. Aytacağım, o qadarlıq. Hansaray anda olacaq. Ne içün tek Hansaray? Hanlıq devri degende, Hanlıq devriniñ şiiriyeti degende, bu, bilesiñiz, böyle bir sıñırsız bir alem. Ebet. Sıñırsız bir alem. Ve meraqlısı şunda ki, keçken yıl ve bu yılnıñ otkrıtkaları eki nusqadalar. Bir nusqası qırımtatarca, yani şair olsa, onıñ aqqında böyle bir malümat, soñra eseri ve başqa, başqa işte ekzemplârı o rusça olacaq, yani rus tilinde şair aqqında qısqa malümat ve rusça tercime etilgen onıñ şiiri, qoşma, qoşması olsun, qısası olsun, ğazeli olsun, ne olsa olsun, Yani rus tiline tercime etile. Böyleliknen, soñra şu, aynı şu künü, noyabr sekiz künü bizde Aşıkskiy çteniye, yani Aşıq oquvları. Mında planlaştıramız, yani talebeler kelip Aşıq Ömerden ve asılında qırımtatar orta asırlarından şiirler oqucaqlar, gazeller oqucaqlar. Ve Abla Zveliyevniñ çıqışı beklenile. Daa böyle bir sır açayım, bugün bu yıl azırlanılğan otkıtkalarnıñ ressamı Zarema hanım Trasinova. O da bizde musafirlikte bulunacaq. O da özüniñ icadı aqqında bizge tarif etecek. Onıñ içün birinci kün böyle bir tantanalı, meraqlı, salmaqlı şeklinde keçmek kerek. Qısmet etse, salı künü saat onda sayğılı musafirlerimiz, sayğılı oquyıcılarımız, Saba programmasını baqan seyircilerni can-yürekten davet etemiz ve bekleymiz. Noyabr doquz künü saat ekide, aytqanım kibi, bizde tögerek masa olıp keçecek. Tögerek masanı ğayrıdan hatırlatayım, Yusuf balası Ağunlı ve onıñ Qudat Qubilik destanına, didaktik destanına bağışlanacaq. Amma kene de tögerek masa çerçivesinde biz tek Qudat Qubilik aqqında laf yürsetmeycekmiz. Yani qırımtatar edebiyatı, inkişafı, yazısı aqqında laf yürsetecekmiz. Ve noyabr on künü saat ekide kene de böyle bir folklornıy posidelki, yani Folklor oturışları, mında biz ansambl Qırım davet etile, Qırım ansamblimiz kelecek, bu tedbirni yaraştıracaq ve folklor oturışımıznı biz Kâzim Üseinov, bu bizim belli folklorımız, ve Mustafa Topalğa bağışladıq. İşte böyle. Ve şu künü bizde qapalış, yani soñu programma bolacaq ve netice çıqaracaqmız.
Elbette, bu şeylerni taqdim etesiñiz ve ocalarıñız da sizge qol tutalar. Mutlaqa. Çoq sağ olsunlar. Ve ondan da ğayrı, sizlerde bu er bir şeyni malümat tapmaq içün yekünleviy malümatlarıñız, er bir şey barmı? Böyle kitap saasında ya olar anda.
Kitap, baqıñız, kitaphane şimdilik tek kitaphane degil, añlaysıñız? Añlayım men, anda çok şükürler, çoq şükürler bizde ellige, elli biñge yaqın fondumız bar. Yani bu fond ay-aydan zenginleşe. Şimdi pek çoq kitaplar çıqa, media tsentrimiz çalışa ve böyle deyim, kitaphane bugünde-bugün bu Kitaphane olmaqnen bir sırada bu bir medeniy merkez. Yani bizge em studentler, em ocalar, em de adiy insanlar, yani universitette oqumağan, çalışmağan insanlar da bizge keleler ve çeşit-çeşit malümat tapmaq mümkün. Baqıñız, meselâ, men müdirlik yapqan bölügim, O üç böyle bir qısımdan ibaret. Yani oquv zalı esas fondu qayda tura, abonement bölügi, abonementte siz kelip raat raat kitapnı eki aftağa, üç aftağa almaq mümkün, çeşit türlü saasında olğan kitaplarnı almaq mümkün, olarnı oqup, Qaytarıp kene de, yani bugün kitaplar mesela paalı tursalar, kitaphaneden kelip kitap almaq mümkün. Ve üçünci bölük bu elektron oquv zalı, yani nasıl, eger de yolda yüresiñiz, planşetiñiz oturğan, zaryadkası bitken, siz kelesiñiz kitaphanege, bizde bar kompyuterler, olarnen siz çalışasıñız ve çalışmaq mümkün. Amma bilgenimizge köre, Tek eki fayız edebiyat elektron şekiline keçirilgen. Ebet. Bilesiñiz, bu esnas bizde yapılmaqta. Yani, eger de biz bütün fondumuznı elektron şekilde keçirsek, aslında kitaphane, kitaphane olaraq qapatılacaq. Bilesiñiz, böyle deyik men sizge. Ebet. Yahşı, yapmaymiz. Elektron şekilde yapmaymiz, keliñiz. Çünki kitap oqumaq, bilesiñiz, ebet, Bu, nasıl deyim sizge, şimdiki tehnologiyalarnı közde tutamız, bugünki devrimizni, tez-tez yürgen, qaynaşqan devrimizni közde, ögümizde tutamız, amma kene de kitap, bu böyle bir raritet şekilde qalmasın, böyle. Elbette.
Elvina hanım, sizge öz teşekkürlerimizni bildiremiz. Elbette, bu tedbirleriñiz keçsin ve men belesem, Gasprinskiy adındağı milliy böyle kitaphanemiz çoq tögerek masalarını keçire ve, elbette, er bir tedbirler sizlerde olıp keçe ve er bir kitaplarnı bizim teleseyircilerimiz sizden tapmaq mümkün, çünki siz yekâne Qırımda böyle qırımtatar kitaphanesisiñiz. Ve şu fursattan faydalanıp, bizim teleseyircilerimizge neni tilemege ister ediñiz?
Tilekler pek çoq, bilesiñiz, asılında, asılında, böyle deyim, kene de bizim halqımıznıñ vaziyeti, tilimizniñ vaziyeti, ebette, bir-birimizge, özümizge bağlı. Bugün de bugün biz qırımtatar tilinde çıqqan gazeta ve jurnallarnı, ana tilimizde neşir etilgen, basılğan kitaplarnı, Radio, televideniye baqmasaq, oqumasaq, ögrenmesek, öz-özümizniñ üstünde çalışmasaq, tilimizni ögrenmesek, yani tilimiz real şekilde baqayıq, ğayıp olacaq ve olayata. Aslında bir çoqumız, bir çoq insanlarımız böyle bir suniy qırımtatar tilinde laf eteler. Balaçıqlar evde laf etmeyler. Eger biz milliy sınıflar açmasaq, milliy sınıflarğa balalarımıznı bermesek, balalarımıznı küçükten, yani beşikten başlap balalarımıznı ana tilimizge ögretmesek, ana tilini aşlamasaq, ebet de bizim kelecegimiz belli. Kene de teleseyircilerge, halqımızğa böyle bir muracaatnen, isteknen, İşleriñiz qolay kelsin, nasıl işte çalışmasañız da. Amma, İsmail Gasprinskiy aytqanı kibi, öz halqıña, öz milletiñe, öz Vatanıña bir şeyler yapacaq olsañ, başta bir eliñden kelgenini yap. Yani ne yapmağa bilesiñ, ne yapıp olasıñ, başta bir sen bunı yap. Yani biz kitaphaneciler olaraq biz, biz tek kitaphaneci degilmiz. Aslında men qırımtatar tili ve türk tili ocası olaraq universitetlerde çalışqan insanım. Ve böyle deyim, başta bir özümizniñ elimizge kelgenin yapmaq, tırışmaq kerekmiz.
Sağ olunız. Alla razı olsun. Biz sağlıqlaşamız, ne yazıq ki, amma öyle bir güzel subetimiz bar edi. Çoq sağ olunız.
Sağ olun.
Körüşerik çı, daa keliñiz. İnşalla, amma sabasına çağırmañız, lütfen. Keliñiz kitaphanege. Yahşı, aqşamına keçiririk, aqşam da yaparıq. Aqşamlar da keliñiz, kitaphanege keliñiz. Yahşı, çoq sağ oluñız.
Siz de çoq sağ oluñız.
Ürmetli seyirciler, biz yayınımıznı devam etemiz ve neni sizge taqdim etmege isterler? Elbette, mına biz til aqqında laf ettik, aziz teleseyirciler. Elbette, tilimiz inkişaf etmek kerek. Birinci nevbette, halq olaraq bizge sağlıq kerek. Demek, Millet telekanalında ve Saba programmasınıñ çerçevesinde Sağlayım, ayat rubrikası. Buyurıñız.